Goodness me. Come on, go on Beck. Ai, ka pai. Kia koutou koutou. Ko te wāhi i te ara nei a Kōmone ahau i whānau mai au i Kaikohe ko Kohe Whata taku marae. Ki Kaikohe te ki te huarahi o Mangakāhia te urupā kei raro iho ko Ngāpuruhi ko taku waka ko Ngātoki Mātāwhaurua. Kia ora. Ae, whānau mai au i Kaikohe, engari taku matua i haere ki te mahi mai i te mane ki te Paraire ka hoki mai i ngā Ngāhatarai ki te kāinga, ko taku māmā ki te tiaki i a mātou ngā tamariki e toru mātou i tēnei wā, ka haere au ki te kura Native School. Māori Native School i Kaikohe, i reira ahau, ka neke mātou ki, ka wera te whare o wōku mātua. Ka wera tō rāua whare, ka haere mātou ki, ki te taha o aku tūpuna matua, a Rēnata Kōmani, i reira mātou noho ai, mō te wā poto ka nekeneke mai mātou ki, ki te taone. Aku mātua kāore i tino kōrero Pākehā. Taku māmā kāore i haere te kura, kāore i tuhituhi, kāore i pānui pukapuka, engari ko tana reo Māori, Māori tūturu te reo o taku māmā. Me, me tō pāpā? Taku pāpā, āhua pai, āhua wāhi Pākehā noa iho tana, tana kupu engari te nuinga he Māori. Te taenga mai o Karaitiana i Taitokerau, ka uru atu rāua ki te hāhi o te Karaitiana, te hāhi o ngā Mōmona. I reira ka mōhio taku māmā te whakarongo i te reo o tauiwi. E kore ana tāu mō te reo? E te reo i ranona i rono, i rono koe i ērā wā, he rerekē anō ki te reo i, e puta ana i tēnei wā, he pai a te āhua te reo i. Kei te tino rerekē, kei te tino rerekē. Ki au nei, i te hoa, māmā noa iho te reo. Māmā noa iho ngā kupu. I tēnei wā kua kore noa iho hou i mōhio he aha ngā kōrero. Pēnei i ngā rā o te wiki. Kāore mahau i rongo i te rāhi nā Rātou wērā kumua. He Monday, Tuesday, Wednesday. Ngā rā o ngā Onamarama. Kei te tino rerekē. A mātou i tino. He aha te kupu? Māmā ngā kōrero. Pēnei te nō. Kāore he tino pou, pou te kaha te putanga o te nō. Me wēra kupu māmā anō ia. Ki au nei, te kōrero a ētahi atu iwi, transliteration. You know, nā mārama atu ana, kāore he, e, kāore rererangi wērā mea katoa, kāore wērā, wērā, kāore i puta te tereina i kō i a mātou, kāore ko ngā motokā, ngā hōiho, wēwē tahi o mātou huarahi, te nuinga he hōiho, me te, umm, he aha rānei te kupu mahara mō te sledge, wērā. Kōneke he ai, hōiho me te kōneke, me te mira kakau hoki. Te kura o Ikaiko he native school, kore tērā te kura, pai, engari kei te akona mātou i te reo Pākehā anake. Kāhore rawa koe e rongo ana te reo Māori i taua kura. Ko ngā, ko ngā nuns, te, ngā kaiako. Ka haere au ki te kura anō i Hikurangi, kāhore rawa au i mōhio te reo Pākehā. I ka puapua au mō te kōrero Māori, tino kore rawa te reo i roto i tō mātou whakaaenga. Ko te reo Pākehā, i waho te kēti, kuhu mai te whare me kōrero Māori, nō te mea, ko tērā anake te reo o taku māmā me taku, te nuinga o taku pāpā. Nō muri mai ka hanga kōrero Pākehā taku pāpā, engari kāore taku māmā i tino kōrero

Ā, I tīma kua āhua he uaua tonu. Kāore aku mātua i mōhio e turi ahau. Ka, nō te mea kāore e whara, kāore e toto ana, kāore, kāore rātou i mōhio he turi ahau. Ka haere ahau ki te kura, ka pōhēhē ngā māhita, te tamaiti kore whakarongo, ka whakanohongia hau ki muri rawa o te karaehe, ko kore rongo, ko mori mauria mai ki mua, engari, te, i taua wā ki au nei, ka huri rātou ki te tuhituhi i roto i te papa, te papa tuhituhi, ka huri mai te tuara ki au, ko kore au e kite atu he aha ngā kōrero, kore au e rongo, ka, me kite kē au, ka rongo. mō aku kanohi. Ka huri mai te māhita tino, tino tūkino i a ahau i te owa, i panga mai ia he tioka te, te mea mo te, te duster nei, ka e pana mai ki a au, na kore au whaka, ka meinga au ki noho ki waho, i roto i nga pāhihi hauhau ra, ki reira kē hau e noho ana. Ka tahi tekau ma rua oku tau, ka mōhio rā māhita me waku mātua he turi ahau. Nō, engari ko nui kē taku tūkinotia e rātou katoa, nō te mea ka, kāore au i rongo. Ka tukuna ahau ki te, ka mau. Taringa ahau, ka haere au ki te, te kōrero, te wāhi mō, like a health camp, ki te ako i a au te mau aku taringa, to where a wire he, he, te pātere kei roto tō, tō, āe, āe. Ko reira, ka re, nō reira, ka mōhio rātou he turi ahau. I wehi koe ki nā whare ako, ki nā kura pea, i wehi tō wairua ki wērā momo wāhi? Āe, āe, tino wehi au, no te mea, mataku hau kei, ki te hangi ahau. Ko te, ko tēnā te take tino, Tirotiro nei hau ki waku mokopuna, ki nga tamariki o te kohanga, taku ware kei, kei pera ratou, kei kore e mohio. Engari pai ana te kohanga noaenei me te kura kei te tirotiro nga, nga kai mai, nga taringa o nga tamariki, nga kanohi, wera mea katoa. I toku wa, kahore i tirotiro wera mahi. I te tau muri mai i te tīmatatanga o te kōhanga reo 1822, ka haere mai a Brian Joyce ki, ki taku whare, ki te pātai, te inoi mai ki au ki te haere ki te kōhanga. He aha tērā i tāku? Oh, he wāhi ako mō ngā mokopuna, mō ngā pēpi, te reo. Mea tau, kāore e mōhio ana ki te ako. Kāore, nō, kāore tō mahi ko te ako, tō mahi ko mōhio kia rongo i rātou te reo, ka, you know, kia mōhio i rātou e te reo Māori. Ka tīmata mai hau i tērā wā. i tēnei wā, haere tonu nei ki roto i te kōhanga reo. Ka pai. Ko ia o hoa haere i aua wā, ā, i te mea i te tiputipu pē, ākina pē te tiputipu tere haere ngā kōhanga reo, ā, ko ia o hoa haere, o hoa mahi tahi, ā, Ko hea hoki te kōhanga reo tuatahi pea i tīmata koe? I tīmata au ki te kōhanga reo Kiwiriki. I tīmata mai mātou i te whare karakia i Papakura. Tīmata mai mātou i reira ka kore e pai te noho i reira nō te mea ngā tikanga o te kōhangahanga rerekē ki te hāhi. Ka neke mātou ki tētahi anō hōro. He whare nui nō ngā tūmatauenga. Ka engari he whare haere mō rā mō ngā hōia ki te kaipia, ki tērā mahi katoa, i ngā hātarei, ngā paraire me te hātarei, ka tae atu mātou i te mahi o. Tino paru te wai, me nga ruaki katoa o nga kakau. Tino paru, te mea tuatahi ka haere au i te kohanga i te moata taku haere ki te hakatikatika te whare, te whakatika mai te nga whare kia watea ai mo nga tamariki kei te haere mai i te iwa karaka. I wawawā ko, ko Brian anō, Brian me tana wahine a Lil, ko rāua ngā kai āwhina i a au. Ka puta mai he kuia anō a Priscilla Manukau, kei te mōhio te hāpori ka tō papakura ki a ia, he wahine tino pai ki te tangata, Whai ki a Hino haere mai ki te āwhina i a au me ētahi anō kuia, me ngā kaimahi hoki, ngā tamariki a Brian rā ko Leo, i haere mai, wā rāua tamariki, wā rātou tamariki, nō wana mokopuna i haere mai ki te kōhanga, rātou katoa, me te nuinga o Papakura. Ka tū anō tētahi anō kōhanga, ka mahi tahi mātou ko Tia Matiu me tana hoa wahine i te kōhanga reo o Papakura. Ka mahi tahi ngā koa. Ka tū, tū mai hoki a Nanny Nauni, Nanny Nauni, ka haere mātou katoa ki te tautoko i te kaupapa. Ka mōhio mātou ko te te reo te mea nui. I mua hoki i tērā ko te reo Māori anō iho te reo Māori ki a mātou, tae ka tū mai te kōhanga o ko mōhio mātou o he reo anō kei reira, he tikanga te kaupapa o te kōhanga. Ka uru mai a Nanny Hoana hoki o Manurewa, nā rātou ahau i pura, ā, ā, Ai, i whaiwhai, i you know, poipoi i te kutimata, Nanny Hoana me Titi Witihiraonootara, ka haere mai rātou ki te āwhina. Nanny Titi, Nanny Hoana, Nanny Nauni hoki, rātou katoa, haere tahi mātou katoa o Papakura nei, Tia Matiu me tana hoa wāhine. Haere tahi mātou katoa ki te... ki te rapurapu oranga mō mātou. Kei a mātou te reo, engari ko ngā, ko ngā tamariki, ko hōhā te kōrero nō, ko rapurapu mātou e ētahi taputapu hei tākaronga mā rātou. Kāore mātou i pēnei i ēnei rā, oh, nui ngā taonga o ngā tamariki. I wēra rā o, he rākau nō iho ka mahia he tārere ki runga i ngā rākau, ka mahia ngā wīra o ngā motokā, wēhei tākaro mā ngā tamariki, māmā nō iho. Ae, ae. Ngā mātua i ō wā, hiakai mai ki te reo. Hiahia ki te haere mai. Ka haere mai ngā mātua me wā rātou tamariki ki te kōhanga reo. Ka rongo rātou te reo, ka hiahia rātou kia mōhio rātou ki ngā kupu, e he aha ana mātou, he aha ngā tikanga. Ka haere mai rātou ki te ako i ngā karakia, ka haere mai rātou ki te ako i ngā waiata. Ki a au nei, i ēnei rā, kāore e mahi pērā ana. Kāore e tino mahi pērā ana ngā mātua. Mauri mai wā rātou tamariki, kāore e tino ngākau nui mai ana ki te reo. Te, ki a au nei, āe, kei te tono mai rātou ki te ako, engari rātou, kāore rātou e tino, ā, Ngākau nui mai ana ki te, te reo. I tīmata te whakangungu, te whakapakari. Ka rapu nā e, e, e tangata mō Tāmaki Makaurau tahi mō ngā puhi, mō ngā rohe katoa. Ka tīmata mai tētahi ona o, o ngā kuia, Ki, ka whiwhi ia ki te mahi mo te whakangungu. Oh, harikoa ma. Engari i tono taku ingoa e wai ranei, ki hiki hei kaimahi ma ai hei turanga mo, hei tangata mo tera turanga. Rua marama, rua wiki i muri mai i tera, ko tae mai te oraiti. Ka mea mai kia, oh, te kuia i tono mo tera mahi, ko kore hiahia ki tera mahi. Āe, me te ara ki te tāku ki a ia tērā. Ka mea mai, Ko koe te ingoa, ko i muri mai i a ia, Au, nē? Āe, i tāna, te, te hiahia nāianei o te Poari kia haere mai te kōrero mai ki a au,

Sherrington ki konei au ka haere mātou ki Tainui ka mahi tahi mātou ka haere mātou ki Wanganui ki kite a Julie Ranginui haere haere mātou haere mātou ki ngā marae whātāpaka ka noho tahi mātou ki reira mātou a wānanga ai no te mea kahore mātou i mōhio ki te nuinga o ēnei pātai. Nō te aha i ngaro i te reo, nā te aha i hoki mai i te reo. Ko wai ngā tāngata i mahi kino ki te reo Māori? Me wērā mahi katoa i puta, kāore mātou i mōhio i reira mātou rapurapu whakautu ana mō wērā pātai. I te mea kāre pērē ēnei rā he rorohiko. Āe, he rorohiko me ngā pukapuka katoa. I ērā rā, horekau e rorohiko, horekau e kāmera, kāore mātou i ngaro noa iho mātou e rapurapu ana he oranga mō mātou. Kia kaha tātou ki te whakamana i te reo. Kia taha tātou ngā, tātou ngā mātua ki te ako, ki te poipoi wā tātou tamariki ki roto i ngā tikanga o te reo Māori. Kāore ahau e kōrero mō te hohonutanga o te reo, taku ngā tikanga. Ki a au nei, kia puta te reo, ahakoa pē e māmā te reo, iti noa iho, Me ako tonu tātou i wā tātou mātua kia ako ngā tamariki. I te kāinga, nui ngā hāora kei ia e mā mātua. Ngā Rāhoroi Rātapu kei te kāinga. E kore e taea te kōhanga te reo ki a rātou katoa. Ko ngā mātua, ko rātou ngā kaiako tuatahi o ā tātou tamariki. Nō reira taku Taku tino moemoea kia uru mai ngā mātua ki tēnei kaupapa, kia ngākau nui mai rātou ki te te reo, mā rātou kē e ora ai te reo.